E hoki whakaaro atu ki a koutou rā, i manaakihia tēnei he rangatahi au i taua wā. Anei rā āku hoa o Victor Three. He mahara pai. Ko Moe Tātua Tūroa tōku ingoa. Nō Te Awa Wanganui te ingoa Tūroa. Engari, kei te noho au, kei te taha tōku māmā, kei te whānau awha nei. Tōku tūpuna tōpio o Tūroa, o te awa Wanganui, koia te mea tuatahi i pātai te hunga whai Kīngitanga kia tū Hai kingi, ka mea i a Kao. He piharau noa iho kai toku awa. Kare e tae au te whangai he kingitanga. Ana ko te korero o toku tupona i taua wa, Hinana ki uta, hinana ki taku. Haere mai te katoa o nga ariki a. O tēnā taima, tēnei te kī a Te Kato, te tiro ki Waikato. I whānau ahau kai te rohe a Ngāti Raukawa, ara ko Foxton, tekau mā waru mārama tōku rahi i te mati a tōku pāpā. Ana, ka hoki mai taku kōkā. Kai tana ukaipo, ara, kai te whanau a whanui nei. Toko waru, oku tuakana, ko au te potiki. Engari, ko te mātāmua he, he wahine ko Monaroa tera. E ono aku a tuahine e mua i waenga a. Ahau ki tōku, ki ōku tuakana, pai te whakatipuranga i raro i tēnā. Engari, i, ko te wā o te rock and roll aua wā, ā, ka mea mai taku, aku tuahine, Pom pop, pom pop, tū mai rā koe hei partner mōku. Ana, ka rock and roll, ā, ngā, ngā kōtiro rā, ana, Ka whakangao tētahi ki te taha o te te pūmu, ana ko tētahi ko rātou bub nei ki. Muri mai tō mātou nekehangatanga kai tēnei rohe. He moe anō tōku kōkā ki tētahi atu tangata ko Teriaki Brownton ingoa. I aua wā, tōku rima pea a mātou e noho kai te kāinga, ko ngā mea pakeke kai te mahi rātou. Āhua karukaru kē tō mātou whare. I neke mai mātou mai i tō mātou te pāmu o tōku mātua kai Ngāti Raukawa, e whā ngā rūma moe, ana ka hoki mai ki te whānau apanui nei, ana ruarua ngā.

A tōku māmā, tekau mā rua noiho waku tau. Kātahi ka huri i te āhuatanga o te nohonga kai tiro o te whānau Apa nei. Kai te noho au kai te taha o tōna tāne i taua wā ko Tere Aki Brown. Ko au nake te mea kai te kai te whanau Apanui i taua wa. I mua te mate o toku mama i haere ki te kimi i ana mokopuna, um, ko Wiki ko Moti. He pepi tonu raua tahi, a muri mai te mate o toku mama, Ana ko au te māmā o Wera. Āe, ko au te mea kai horoi kakahu, ko au te mea mahi kai, ko au te mea āwhina rātou i ata mua te kura, i ahiahi a Toku hoki mai. Ehara tērā i te wā tino pai ki au nei. Anei rā tō mātou kete kai, kei waho nei, kei waho ngā ika, ngā pāua, ngā kina, te katoa, pūpū, kā tāngata. Āe, āe, tino whakatau, wairu. Nā te mea kei te mōhio hei te mutu ko te rā ka kai ika tātou. Āe, e pai tēnā mō te ngākau, pai tērā mō te wairua. Me te whakaoho. Ngā hiahia o te tāne. Ka huri taku muri i tōku titiro ki tēnā wāhanga, ana, ka tae au te ako ngā mea katoa kia ora ai au. Ana, tērā ko te tunu kai. Tērā ko te horoi kakahau, tērā ki te hī ika, tērā ki te, ki te tiki hōiho ki te whakareri mai te mahi a te karaua, he mōrehu tērā mai i te pakanga tuatahi, mai te pakanga tuarua. Te nuinga o ngā wā e pā i te karaua, hara taua karaua nei i te tangata tino patu tamariki, tere te karaua rā ki te riri, mēnā ka ia tētahi kupu. Mahi kei te mahi koe. Mēnā ka whio tana whio hare mai, tere tōku hara oma atu ki tāna taha ki te kore, ana, ka pākia tōku tau e te Kareiora. Nā tāna, ko tēnei te roa tana patience. Tēnei rā te roa. Me peke, me peke. Me noho, me noho. Ko tēnei te roa o tana patient taiao. Tērā pea he whakaaro a Uncle Teriaki, he pakeke ahau i taua wā. Ko tana pōhiahiatanga he pakeke, engari kua tekau mā rua noa iho waku tau. He tangi tonu te ngākau mō tōku māmā. He tangi tōku ngākau ki tōku whānau nā te mea i wehe rātou ki te tāone, ā, kei te noho au hei, hei mōkai, hei kaitonotono mō te karaua me ēnei ngā mokopuna. Kare mātou taea te rongo te aroha i taua, nā te mea ko mate tō mātou puna aroha, tama noho, tama mate, tama tū, tama ora. Ana, kei he tama ora mātou i taua wā. I au ngā pūkenga māmā a Tūmātauenga te wā haere ki Tūmātauenga, Māmā ake ki tōku whakatipuranga kai te kāinga. Ka mahara mai au te wā tipu ake mātou o te paripari kai konei. Nā, haere mai, te tunu ika, ki te kai tahi, te hāpori katoa. Cup of tea haere. Muri mai o tērā, hoki te kāinga. Te Tuatahi Adventure. He auhi te torutoru ngā moni o tēnei tau wa. Tētahi rā i kite au te. te pānui. Tēnā, hara mai ka roti tū mātou, ā, ta haere ai. I te wā tipu a mātou nei kai te kāinga, te nui o ngā tāne, He mōrehu hōia mai te pakanga tuarua, pakanga tuatahi. Ana koina te mea whakaoho mai te wairua o te o te tama tāne kia haere ki te pakanga pērā i a rātou. He ōwhana i taua. Haere ki tōku, ki te mātāmua o tōku whānau, he mōnaro me haina tēnei. Ana, i haina ia, taharea. Tērā, ka noho ki taha o āku hō, whakangāhaungia. Hū, he tohunga tēnei whakangāhau. Engari. Āe rā, he pai. Nō reira rā e te Matua Kaha Rawa, tāpiri atu i runga i ēnei reo maumahara ki ngā mate parekurakura rā ki Ōtautahi. Rere atu ā mātou roimata ki a rātou me ngā hōia hoki. Āmine.

Troops from Thailand, South Korea and the Philippines as well as 6,300 Australians, 436,000 Americans and 330 New Zealanders. Ae. Tere, tere taua wa to huri mai te tama ki te tama tane. Ae. Tere taku whakatipuranga ake. I te wā haere mātou ki te pakanga i tino reri mātou. Nā training, nā mea katoa, you had to know everything. Hei, mēnā ka mate tēnā, tētahi ka taea koe te mahi tāna mahi. Kare mātou e mataku i te wā whawhai, engari muri mai o tēnā, ngā rā ki tua o tēnā, ana me āta whakaaro, hū, ko tata tērā, engari ka tae mātou, Ki te Base Camp, whakangahau ana wareware mātou ngā mea. Nā te kī mai taku hoa, rangatira rā, I don't know how you never got lost, shot or captured. Nā, nā taku koretake tanga ki te, Ki te whai atu he rori pai, engari, e mōhio ai tōku mahi i taua ngā mea pai ki au, ngā mea mōhio, koina te mea e hoki ora au kai te kāinga. Miracle.

Ana ko te rongoa mō tēnā ko te smoke grenade. Tango e te, te mea ra, waiho te smoke grenade ka roto i tēnā, woof! Ko pauke ngā, ngā rango katoa. Engari ko tētahi tangata, he miki apu haere te smoke grenade, Ki te White Foster's, ka waia kai roto i te whare paku ra, ala, wow! Ka rewa atu nga hamuti katoa nga pepa, ka pakaru haere te tuanui o te whare, kata, kata matou i runga i a ia. Ae, ko te, ko te White Foster, hara tera te rongo pai mo te whakapai, Uh, parepaku. Hai. Kei hoki au ki tētahi atu, kei te, um, kei roto i te tāna hammock tēnei tangata e pānui pukapuka ana. Ka haere tētahi atu he scorpion kai runga i tōna ringa. Uh,

Mea nui a waku hoa e mate te mate pukupuku, a ratou tamariki kia whanau porangi, kahore nga ngā tohunga tākuta i mōhio he aha ai, kāore rātou e huakina te waha whakaae, e huakina tā rātou waha ki te tautoko ngā kōrero a mātou ngā hōia, ana ko te Agent Orange te. Te ngāngara i ngaungau tonu mai a mātou i hoki mai te mautare, moutere o Vietnam. Kare mātou e mōhio kai roti a mātou tērā ngāngara. Engari kare kore te mataku au te mahi i ngā sprays ki te patu i ngā pātītī ki waho, ngā tarutaru. Mataku ahau te mahi i ngā sprays. Tērā pea ko tētahi mea i whakaoho mai te paihana kai roto i tōku tinana. Kare mātou e mōhio he aha tērā. Ko tā mātou mōhio, hai tēnā kai te kiri kia makariri nā te mea te huarere, te nuinga o ngā wā, kai ngā dry seasons, ana ka puta mai tēnā mea makariri, oh hai, nā kai roto i te, ka mahi kapu tī, ka tiki tētahi rākau, ka ruia te wai, Ka ruia haere te huka kai roto i te kapu, ana, ko tētahi atu. Unu te wai mai i ngā manga a rātou. Tino kōtenga aka mātou mārongi, kai runga i te waka rererangi, e whakahoki atu mātou ki te kāinga, engari ka taea mātou ki whenua pai, ka mea ā mātou āpiha, ā mātou kaiwhakahaere katoa me tangohia ā koutou kākahu tūmātauinga kawe puta atu kai te Tiriti, ana, ka mea mai mātou, hā? He aha tērā? Ana, kare rātou te hunga kāinga, e pīrangi ana ki te whakapōhiri pai i a mātou kai te kāinga. Ana hika pēke ngā ope kai ngā treaty i Ākarana. Pō reo, reo!

Ka hīkoi ana, ko hē tēnā, ko hē tēnā, ko hē tērā. Anei ngā tāngāta kōhuru tamariki, koina tō rātou whakaaro ki a mātou. Ehara tērā he wāhanga pai mā mātou ngā moru hōia i hoki mai, muri mai tā mātou. me ki Servisk ki tā mātou moutere katoa. Tino ko te ngākau a taku whānau tōku hoki mai. Tēnei rā te kī taku tuakana kei hē taku watch. I hokongia koe tētahi mea pai mōku? Tae atu mātou i te RSA noho tahi. Hou! Rere haere ngā kōrero, ka whiuwhiu ngā light bulbs i ngā war stories, i ngā waris, ana, Kai te, te hero o ngā mea katoa, engari ana ka sabre up a wā, he rerekē ngā kōtiro. Ia tangihanga a, a wētahi a mātou hoa, reira rā mātou kōrerorero ana, ana hoki a te. Hoki ai te kāinga kino haere ngā aku moemoe a. Te mea pai, ka tuku te Veterans Affairs he counselling kia mātou, kia noho ora mai mātou. Uh, ia toru mārama, e haere ahau Ki Rotorua, ki te kōrero ki tētahi tangata i runga i ngā, i runga i ngā āhuatanga. Kia kore e hoki mai ngā mahara, kia kore e hoki mai ngā moemoeā kino. Āe, ka tae atu taku pakeketanga ka hoki mai au te pakanga. Me kao. Koe tētahi o ngā, ngā, ngā kaitiaki o tō tātou marae, a tō mātou marae, a Te Whānau a Kahu, Te Whānau a Rangi i runga. Ana, ki te whakapai marae, whakatau manuhiri, whakapai muri mai te, te wehe o ngā manuhiri, āe, te maha ngā mahi. Ana, I tōku, i te wā, wātea au, haere au ki te kura, te āwhina ngā tamariki ki te mahi hangarau. Tēnā kōrua, haere koutou ki te mākinakina. Āe. Āe, tēnā koutou. Tēnā koutou. Te mea tuatahi, kau e wareware he, ā, he mea, ā, mōrearea ēnā e taputapu. Ka motuhia ō koutou ringa, ka totongia kai runga i ōku, āku taputapu riri au. Engari, kia ora. Mahari tiki tā koutou mahi. Ko ētahi whakarākeia i ngā pikitia kai runga nera, ā, tētahi atu, Kia hanga he he he taupoki mō tō koutou pouaka. Nē rā. Ka pai. Well, for God's sake be careful out there. Thank you. Thank you. He tāima ki te whakahoki atu ngā pūkenga, ngā taonga I homai rātou ngā pakeke ki tēnei. Ka haere te torutoru, well, te nui a rātou kore pāpā kai te tō rātou kāinga, ko tō rātou māmā noa iho, kāre e taea rātou te mōhio te mahi o ngā, o ngā mea hama, ko pēnei tō rātou. Tā rātou mau. Ko tēnei tō rātou mau. Ana, ko pēnei. Ka, ka taea rātou te, te mahi, te, te mōhio, um, ngā mea ko te mahi a ngā pakeke. Kei au nei. He reka tērā mahi kia. Tero ki tō rānga. Kei reira nō iho, nē rā? Mahi. Waiho tēnā, mahi ki tēnei taha. Pārekareka tēnā ki a rātou. Te mahi hanga mea, ko te mahi hangarau. Ana koina te te ki a ratou oh hai te ra o te nga wenerei te mahi matou i nga te mea hangarau ai. Tenei toku whanau um ko Te Marama toku papa ko Nga Whetu toku mama ahau.

Mōrena whaea, mōrena! Ki roto i tēnei kaupapa me kī te taonga o te ao Māori, pakeke mai, tamariki mai, mokopuna mai, koinei, koinei te taonga. Mā tini, mā mano ka ariki a kapa haka. He waka whakaara ake i te reo, whakakaha ake i te reo, ki te kite te hiakai o te iwi Māori ki tā tātou na kaupapa. Inanahi rā kua kitea ana tētahi o ngā rōpū he mokopuna kei roto i te rōpū, he whaea me te kuia.